Akawo thuolo kendo nyadichiel mondo amosi kamoro amora miwinja e nying Yesu Kristo ma Ruoth kendo ma Janazareth ni Yesu paki. Nyinga jatich Nyasaye Silas J. Odhiambo. Yiena mondo koro asomie muma maler mar Nyasaye kendo nyadichiel. Ndiko wacho e Johana apar madongo matindo apar niya, Jakuo biro mana ni mondo okwel kendo oneki kendo oketh gik moko. An to asebiro ni in mondo ji oyud ngima kendo obed ngima moromo chuth. Agoyo ne Ruoth erokamano moloso gotieno mondo awuo kodi e wach Nyasaye. Samoro ng'ato biro winjo wachni godiechieng'

ne ng'ama winja gotieno samoro onego bed ni nindo tipogori koda nindo mondo iwinj wach nyasaye apako nyalo mar rabi misebeto e nyime mondo mi iwinj wachne fwaye ne yesu kendo nyadichiel kamoro amora ma intie kata ka ok inena kamano go erokamano ahinya ne ji te manie hema moyworo chokruok mondo winj wach ne joma tindo joma dongo joma nigi utegi joma pok oyudo utegi joma somo joma pok osomo joma nosesomo motieko joma dwaro joma pok oyudo tich joma tuo joma ngima joma nigi jogegi joma osewito jogegi nyasaye mondo ogwedhi kuom bet adundo e hema mondo iwinj wach nyasaye awacho chon gokinyi niya nyaka nyo wach korona ni sieki osemako program mag lemo mang'eny e tung' piny ka tung' piny kamoro amora. To wach moro nitie ma nya wacho gokinyi ni kata korona mak lemo molingo, nitie gima ok onyal mako mokalo amaka en injili maratego mar Yesu Kristo rabi ma wuod Nyasaye. Inyalo mako lemo milor Yesu to ok inyal lorone. Waseneno chwo mane olornegi e jela to loko jela kambi injili moyalo ma ji owar. Asewuotho jende madongo e Kenya ka nyaka Kamiti, asedhi nyaka Naivasha, asedhi Kiambu, asedhi kuonde mopogore opogore. Jende madongo ma itweyo joma otwe maisha. Wach ma asewuoro en ni kadhi nayudo ka ji twe jotich Nyasaye ma yalo wach, ma puonjo wach Nyasaye yie kuno mowar. Kata twe ng'ato ma rwake jela to injili ok nyal twe. Kata jasigu ma piny malingo injili ok onyal mako. Mano emomiyo Ruoth loso thuolo mondo awuo kod jawinjo otieno ni wach maleo ma awinjo ka keto ne chunya bura ni biro konyi kamoro amora ma intie. Apako nyalo mar Yesu Kristo ma ja Nazareth. Asomo wach mondikie Johana Injili, wach moro ma Yesu owuon wacho ka wuoyo. Japuonj nochako puonjo to chal ka gima weche ne bedo mang'eny. kaka Yesu wechege mit ne ok owe puonjogi kanyo, nodhi nyime. Yohana wacho kisoma par chakre ni Yesu nodhi nyime kawacho niya, Rabi ne puonjo kendo nodhi nyime kod puonjo. To kata nawuoye mano te nikech thuolo ditama jawinjo, yiena mondo amak kiepe matin apar matindo apar. Ndiko mar Nyasaye maler wacho niya, Jakuo biro mana ni mondo okwel kendo neki kendo keth gik moko anto asebiro mondo ji oyud ngima kendo bed ngima moromo chutho wach mapuonjo mos gotieno mondo mi okonyi to konya en ni yesu osebiro mondo otim maber agone rabi ma ruoth erokamano magi weche ma yesu wuon wacho jakuo biro mondo mi okwel okethi kendo neki anto asebiro mana ni mondo ji oyud ngima ndiko wuoyo kuom jakuo jal mamonjo kamoro kod ajenda kendo sama jakuo fundo safar mondo ochim dala moro mondo odhi okwal kata ochim ka ng'ato kata ochim benki mondo ovunji nosepango chon Abiro monjo kama kama mondo adhi aketh gik ma kama. Jakuo weyo mondo mi ilos mwandu mi ilos maber madhi nyime. Kiseloso mwandu to obiro mondo mi okwal kendo monjo maonge huruma. Waseneno ute ma jakuo monjo, ute ma noting'o tache madongo man kod mwandu mokan. Sama jakuo nomonjo utego, apako Yesu ja Nazareth. Jakuo noting'o moweyo ot nono. Moko nitie moseting'o moweyo ot maonge gimoro amora. E ndalo moko osiepna moro yande timo naneno ni Sila mosiepa jokuoge nobirona ndugura en jakongo boda Kenya ka. Jokuoge nobiro momonjo dalana ne gimonjo oda ka onge adich mane giting'o gimoro amora nyaka yuech nyaka everything. Jakuo ng'ama onge goruma kapako Yesu ja Nazareth. Yesu puonjo kawacho niya, Jakuo biro mondo mi okwal, okethi kendo oneki. Rabi wuoyo kuom jakuo, ng'ama biro mondo tim marach. Jandiko moro mahero ma jaduong' moro timo neno ka wacho niya, kisomo ndiko mar Johana mokwongo adek matindo aboro ni jasigu Satan en ema osebedo kotimo marach are chakruok, en ema kama obiro momonjo totimo gik maricho. komonjo dala ng'ato to nyalo ting'o nyaka nyithindo mosepuonji modhi malo molok ninja mamadho kong'o to yayo gam to ninde mtaro jakuo ng'ama onge go ruma yesu wuoyo kuom jakuo ng'ama onge go ruma johana jalo mahero jaduong' moti bende wuoyo kuom satan to king'iyo gik ma satan timo chopona kodi mi wayie ni jakuo kare ng'ama rach jakuo satan kare ng'ama ok owinjore Apako Yesu Kristo ma ja Nazareth. Yesu wacho ni jakuo biro mondo mi okwalo keth kendo negi. Wan kod miere ma kawuoyo gotieno kama to jakuo nomonjo maonge goruma. Gin miere ma samoro dichuo noyudo tich maber notiyo kendo sama notiyo kamano dala ot nolokore molok program inyalo wir makati inyalo madh chai okinyi inyalo madh chai godhiambo thamos madongo noling' e mesa iywayo thamos ka ji madho chai mano ka jakuo pok nomonjo kanyo apako yesu kristo ma janazareth gin miere manodhi maber kendo ji nagoyo mbaka winjo ka ji kalo ji wacho ni dala ka ng'an dala mosedhi maber kare jakuo pok omonjo kanyo kanyo pod ber nitie e sama jakuo noa malo mondo ochim dalano nomonjo dalano gotieno momonjo mochako kwalo gimoro amora Noting'o mwandu moselosi ma dala kawuono dongo nono. Ji ka kawo go mbaka ni oye ka ng'ane ji mwandu ne nitie. Awuoro mwandu mag piny mwandu gik ma rumo. Jakuo ng'ama onge go ruma. Apako Yesu Kristo ma ja Nazareth. Johana adek aboro wacho ni Satan mosebedo katimo marach are chakruok. Hene jakuo mosebedo ka monjo miere. Hene jakuo mosebedo ka monjo ute matindo gi ute madongo. jakuo ma satana no nyalo weyi mondo mi puonje nyithindo ma nyithindo donge mabed maber to mondo nyithindo go kae gidhi sikul mondo wakuom gi tuoche mogolgi e klas motergi gibayo mana oko wan kod nyithindo mane opuknegi school fees ka janyuol tweyo iye gi kamba janyuol ywak kata kamano jakuo jal maonge goruma e sama nomonjo sikul nogolo nyathi sikul modado oko norwako nyathi e chode nyathi nindo oko nyathi baya baya jakuo ng'ama onge goruma apako yesu kristo ma janazareth chunya ogone thuon ma jagalili erokamano yiena machiek mondo arwakie yesu ma rabi nikech thuolo ni tama mondo alerre kuom jakuo gik mosetimo ng'eny gik mosetimo richo Ok wanyalo kwano te ma watieki gotieno. Kata kamano, wang'eyo kwano mogoyo, wang'eyo namba mogoyo. Nitie Jo-Korintho achiel madongo ariyo matin apar kod achiel ni ok wakia kaka jasigu pango kendo gik motimo. Paulo wacho ni wang'eyo maber gik ma jasigu notimo. Kata gotieno kayalo Yesu ma ja Nazareth, waseneno miere mosemonjo, mokwalo, moketho, modok e lowo. Ndiko wacho ni jakuo biro mondo mi oneki, gima kele ni mondo oneg miere mondo oduoke lowo. Miere mosedhi mbele oduoko gi nyaka e zero. Kama ne nyithindo winjo maber kanyo mondo nyawone mi oneke. Waseneno nyithi kiye ma kawuono ywago dayo, giywak kendo giywak malit ni an aonge mama gi wuona, ng'ama nyalo konya? Nikech jakuo maonge godo ma osedonjo kanyo moneko. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, jakuo biro kendo mondo mi oketh gik moko. Oweyo mondo mi ilosi maber to libiro kendo kethi. Kiselos miparo ni isefundo mosebedo kare. Jakuo nyalo monjo kendo ketho. Tapako Yesu Kristo ja Nazareth gotieno. Agone radi ma ruoth erokamano. Bang' ka Yesu osepuonjo kuom jakuo kamano, japuonjo koweya aweya kamano nokelo ni geno. Yesu wacho ni anta asebiro mondo mi akel ngima kendo akelo ngima ngima moromo chutho apako yesu kristo ma janazareth yesu wacho ni gima osekela bang' ka jakuo osemonji obedo ang'o ma kirango jakuo osemonji ma osekete lo e ka- sama ichungi oko kirango dala ineno kaka mwandu mane iseloso jamni oselalo rum e lweti nyithindo kirango kabiro gi araka nyithindo oseweyi nyithindo oyombi nyithindo chodo kineno moko ywayo gamo moko ninyo chode apako yesu kristo ma janazareth Yesu wacho ni sama irango kamano mi ineno to dwa ni ipare Yesu ma Janazarethno ni anto gima osekela e dalani an Yesu gima osekela e sombi an Yesu gima osekela e kitanda kama ininde obed jakuondo osemaki mogoli e dala kama dibeti maber orwaki e wuode kawuono imwonyo yath okinyi gotieno otami ok nyal winjo maber e ngimani in ng'ama ka ni omodh pi to nyaka orwakni gi e chupa Yesu wacho ni winja malong'o, an gima osekela apako Yesu, an gima osekela an Janazareth en ni mondo ji oyudie ngima kendo ngima moromo chutho. Agone thuon ma ja-Galili erokamano mano gima okelo Yesu gotieno ka puonj wach maliw. Gima okelo Yesu e dala mosedhi asika mosedhi e lowo en mondo dalano oyudie ngima en mondo dalano odhiye maber mondo mierego oaye malo kendo mondo mierego ochak oting're malo agone ruoth erokamano jeremaya ndiko kawacho niya ndiko mar jeremaya prariyo kod ochiko kwane matin apar kod achiel ang'eyo gik machano ni an nyasaye gin gik mabeyo to ok in gik maricho gimokelo yesu ma yesu puonjo en mondo ji oyudie ngima kendo bed ngima moromo chutho Apako Ruoth kendo janyalo mar Kalvari. Gima kelo jawar gotieno ka yalo en ni mondo mi iyudie ngima, en ni mondo mi inwang'ie ngima. Obed ohala ma ni itemo kendo kisetemo kiparo ni iseyombo ji to jasigu biro madwa kelo apako yesu janyalo yesu puonjo kawacho niya an rabi gima osekela mondo mi ji oyudie ngima kendo ngima moromo chutho agone thuon mar yara lilo kamano jal mosebiro gotieno ka puonjo wach mondo mi kanisa nwang'ie ngima mondo mi jawinjo nwang'ie ngima mondo mi ng'ama nie kitanda jalo wae malo kendo obed jal matuo mosebet e pien e sama yesu nong'ado koro jogo yesu noting'o gi malo obed ba timeo ma ka timeo dichuo manolewo e bath ndara Ai, yesu osebiro mondo joyudi e ngima sama rabi nobworo ka bar timeo Ndiko ni Bartimeo noywak matek mokono Yesu ni rabi wuod Daudi yie mondo mi ikecha. Kare ng'ama dwaro ngima nyalo luongo Yesu. Moko ni Yesu ruoth yie mondo mi ikecha. Sama Bartimeo noluongo ja Nazareth no, sama Bartimeo noluongo ja Galili, rabi noting'o Bartimeo malo morwako ngima e wenge Bartimeo. Dichuo nyalo neno kendo batime owuotho ji neno batime ji timo neno donge jali ma yande kocho cha donge jali ma yande olewe bath ndara donge jali ma yande onge gima nyalo chamo hakone thuon mar jaga wiero kamano sama yesu odonjo mokelo ngima ji nyalo timo ji nyalo goyo mbaka ji nyalo wuyo kuome maber ji nyalo wuyo kuome maber joma yande ok nyal goni kodi goni simu inyalo nongo simbe ka gigoni gioni simu goni onyango yie mondo mi idhi konywa e wachni sama yesu osekelo ngima inyalo pari ka bura nitie ikoni ok wanyal tieko bura ka wuod onyango pok oting'o dwonde apako janyalo mar kalovari jal mosebiro mondo mi okelie ngima kano nalamie nyasaye katieko chokruok gotieno mondo alamie yesu kristo mosebiro mondo mi okelie ngima e dalani mondo okelie ngima e ngimani mondo okelni e ngima biashara mane ichako okelni e ngima e kamoro amora ma intie okelni e ngima e jamni gibedo e jamni ma jasigu golo e lweti yesu osebiro ndiko wacho e joana apar madongo kwan matindo apar ni an yesu gima osekela en ni mondo ji onwang'i e ngima kendo bed e ngima moromo chutho agone thuon erokamano gotieno chunya opong' kod erokamano ne gima osekelo yesu e chokruogni apako nyalo mar kalvari ang'o machani mondo mi alamie nyasaye Ang'o midwaro ni mondo mi alam ni e ruoth gotieno ni? Samoro nyaka nyo korona ne wachne ni chakre oseketi gi chapne gi tungni. Otami ok nyal chiemo maber, otami e dak maber. Tich bende noseketho yuti oselalo oko. Mago jasigu ema timo winja malong'o. To Yesu osebiro mondo mi okelie ngima. Apako nyalo mar Kalvari. hagone ruoth erokamano hano nalamnie nyasaye kamoro amora miwinja hano nalamnie yesu kristo ma janazareth hano nalamnie nyasaye kamoro amora ma intie kula ne wiyi mondo mi alamnie nyasaye akeleni wach mane midwaro mondo mi alamnie inyalo kulo wiyi kimako yie ebed chunyi malit kula kulo wiyi mondo mi alamni hano naore nyasaye no kamoro amora ma intie kiwinja e duond wach malak e mbuyini ondiki e muma e zaburi mia gadek ni yesu nioro wach ni nyasaye mi wachni no nochangowa kendo wachni noresowa agone wach nyasaye mangima erokamano wach mangima kendo tiyo yesu jino osebiro mondo mi okelie ngima wach nyasaye ngima kendo wachno tiyo kama odonje okelo ngima kama odonje otiyo dala modonje dalano ineno dala modonje obed e tuoche ma sarenda obed e dhoho yesu nochango te apako nyalo mar kalvari yie mondo alamni nyasaye katieko agoni erokamano nyasaye marandii Alamo ne jawinjo mane iwinja gi e mbui kamoro amora ma entie. Iseloso thuolo mondo mi awuo kode kokalo kuom weche milosona mikete chunya. Chunya ogoni erokamano ja Nazareth. Chunya opaki thuon mar Kalvari. Nyasaye kawro wachni kamoro amora ma entie. Yie mondo mi imule, yie mondo mi iwuo kode. Obed ng'ama dwari, obed ng'ama dwaro mondo mi owinj kuomi. Nyasaye marandii ma ja Nazareth. Nyasaye timne maber. inothuono ma ok wewa kaka oyudowa ondik e Johana ma wasomo apar apar jakuo biro mondo mi okethi okwal kendo onegi to in Yesu isebiro mondo mi wayud ngima alamo ne jawinjo ruoth ma jasigu nosemonjo mokwalo nyithindo gole lwete moloko ne jabaye mtaro ago ni erokamano rabi nikech jawinjo misekelo e nyima ma jasigu nosemonjo moketho biashara manochako inyalo duoko biashara mobed mangima kendo inyalo rese kendo. Apako thuon mar Kalvari, agoni erokamano. Inwang' duong' ja Galili, chunya opoi, chunya odendi. Iwinjori ja Nazareth, e nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Amina, amina.